Mae 'na tua cant a hanner o dafarndai ar Ynys Môn, ond dim ond un ohonyn nhw sy'n cael y fraint o fod yn dafarn y mis ar y tro. A mae'r chauffeur nesa 'ma yn gwybod yn union lle i fynd â fi. Edward! Mae pentraeth tua 5 milltir i'r gogledd o'r llewyn o Fiwmares ar lannau afon Nodwydd, ac mae'n istedd uwchben bae Traeth Coch. Pen traeth! Mae'r clyw yn yr enw. Croeso i'n tafarn y mis, y Pant yn Arms, Pentraeth. Mae nhw'n dweud bod Charles Dickens wedi aros yn y Pant yn Arms yn 1859. Gwni weld pwy sy'n heno. Dim un Scrooge, gobeithio. Ed, landlord y Panton. Ers mae'n ti'n bod yma i ddechrau? Uh, 12 mlynedd o'n. Oedd ti wedi rhedeg tafan o blaen? O, o'n i'n uh, tafan y bont yn borth am dwy flynedd cyn fama. So, yeah. A sy'n mae pethau wedi bod yn mynd fan hyn? Mae gret, dan ni'n digon brysur yn ha, gael crowd bach neis yma, gwneud tîm da yn gweithio yma, ia, mae'n gret. Pa fath o bethe byddech chi'n dweud sy'n neud y Pant and Arms yn arbennig? Ein croeso ni, ein cwrw da, pizzas, ein bwyd, ceiniog y Sul, ia, pob dim rili. Dwi 'di gweld cymaint o geir yn pasio fan hyn, mae'n siŵr bod lot o bobl yn Mae'n un o'r tafarndai 'na lle chi'n pasio a meddwl, o, rai' fi alw mewn am beint weithie, a ma' nhw'n cael croeso da pan ma' nhw yn. Yndi, pob tro. Doedd Elton John methu bod yma heno, ond rownd ffor' hyn, Malcolm Innes yw'r boi. Alison, ti yw cadeirydd Clwb Pêl-droed Pentre, felly pa mor bwysig ti'n dweud fod i'r Panton House i'r clwb? Yym, wel ma' Ed yn noddi ni, so mae enw ar y cefn y crysau. Da ni'n dod yma ar ôl bob un gêm, bob gêm cartra. Achos pentre bach ydy Pentraeth a dim ond un tafarn sy' yma, felly heb y pant yn arms, lle fyddai'r clwb yn mynd? Os sa gynnon ni ddim byd na fysa, sa ne- sa raid ni cwcio yn y clwb i bawb. Yym ond na, mae o'n good crack yma. Connor, wyt ti'n vice-captain ar Clwb Pêl-droed Pentraeth? Wyt. Sut mae'n mynd tymor yma i ddechrau? Mae'n mynd yn well na season dwytha, definitely. Pa, pa gyngred i chi? Pa gyngred i chi? Um, pimp. Um, allan o, wel, pimp allan o pimp, so da ni'n ni gwylod, so da ni dal yn cael hwyl a falle. A gell ti hefyd yn chwarae i glwb Peldroed Pentraeth, a beth sy'n well y ti, chwarae i'r clwb wneud o fan hyn am cwbl o beint? Fi'n licio fe. Ie. A mae Ed yn rhoi lot o gymorth i'r clwb. So, lle, lle fyse'r clwb heb y cymorth mae Ed a'r Pant yn Arms yn rhoi i chi? O, lyfydd. Mae yna bob tro'n rhaid pizzas i ni am free uh, ar ôl games am ddim. A dyn, da ni'n cael uh, Pant yn Ears discount ar peint o ddim. Win or lose on the booze. Win or lose on the booze, bob tro. Dwi wedi bod yn gweithio yma on a goff am fatha deg blynedd. Rhaid bod ti'n licio'r lle. Dwi rili hoffi gweithio yma, mae o rili dda. Mae yna fatha family feel amdano lle. A dwi wedi bod yn gweithio yn lot o llefydd eraill, ond dwi rili hoffi dod nôl i fama, mae o'n fatha jyst yn fatha comforting ac yn neis. Sugno diesel dydd a nos i'r gari ynys mawr. Mae o'n teip o tu tafarn lle fyddwch chi'n gerad i fewn ar y swenar a fyddwch chi'n cael peint efo rhywun. Mae pawb yn wahanol yma, a mae pawb yn neud efo'i gilydd yma. Mae cwrw'n dda, Uh, mae bwyd yn ofnadwy o dda, cyn y dysil, briliant yma. Boes y loris, boes y loris, fel brenin ar y sef. Gyda bach o lyg, fydda i ar y trwt, ond fydda i yn fy medd. A dyma pam i ni yma heno, i wobrwyo tafon y mis hyn o Esbydrefec i'r Pant yn Arms Pentraeth! Yeah! Bladir Mark. Yn y Pant yn Arms Pentraeth! Yeah!